Varhoma ku avanyisa ka khumembirhi. Loko swi ri tano vamakwerhu, ndza mi khongotela hikwalaho ka tintswalo ta Xikwembu leswaku mi nyiketa vutomi bya n'wina hinkwabyo byi va mhamba leyi hanyaka, leyi hlawulekeke, leyi amukelekaka eka Xikwembu, hi wona magandzelelo ya n'wina ya xiviri. Mi nga landzi hanyelo ra nguva leyi, kambe mi pfumela ku hundzuka mi va vantshwa emiehleketweni ya n'wina, mi ta kota ku twisisa leswi ku rhandza lokunene ka Xikwembu ni loku khensekaka ni ku hetiseka ku nga swona. Hikuva hikwalaho ka tintswalo leti ndzi nga nyikiwa tona, ndzi byela un'wana ni un'wana wa n'wina ndzi ku, Mi nga tshuki mi ehleketa leswaku mi tlula van'wana hi vukulu. Kambe mi fanela ku titsongahata, mi ya hi mpimo wa ku pfumela lowu Xikwembu xi avelaka un'wana ni un'wana wa n'wina. Hikuva ku kota leswi hi nga ni swirho leswo tala emirini wun'we, kambe swona swi nga riki na ntirho wun'we, hi mukhuva wolowo, na hina hambi hi tele, Hi miri wun'we eka Kreste, kutani un'wana ni un'wana wa hina i xirho eka un'wana. Hikokwalaho, leswi hi nga ni tinyiko leti hambaneke hi ku ya hi leswi Xikwembu xi hi nyikeke swona, a hi ti tirhiseni. Loko hi ri ni nyiko ya ku profeta, a hi yi tirhiseni hi mpimo wa ku pfumela ka hina. Loko hi ri ni nyiko ya ku tirhela van'wana, A hi va tirheleni. Loyi a nga ni nyiko ya ku dyondzisa, a a dyondzise. Loyi a nga ni nyiko ya ku khongotela, a khongotele. Loyi a hananaka, a hanane hi mbilu leyo basa. Loyi a fambisaka van'wana, a va fambise hi ku chivirika. Loyi a twelaka van'wana vusiwana, A swi endle hi ku tsaka. Rirhandzu ri nga tshuki ri va ni ku kanganyisa. Vengani leswo biha, mi namarhela leswinene. Tolovelanani, mi rhandzana tanihi vamakwavo, mi tlula van'wana hi ku kombana xichavo. Ku chivirika ka n'wina ku nga vohli, kambe mi va ni ku hiseka emoyeni, mi tirhela Hosi. Tsakani eku languteleni. mi tiyisela emaxangwini, mi chivirika eku khongeleni. Pambulelani vahlawuriwa va Xikwembu loko va pfumala, mi gingirika eku amukeleni ka vaendzi. Katekisani lava va mi xanisaka, katekisani mi nga rhuketeli. Tsakani ni lava tsakaka, mi rila ni lava rilaka. Hanyisanani hi moya wun'we, mi nga tshuki mi navela leswi tlakukeke. Kambe mi tolovelana ni lava titsongahataka, mi nga ti voni vutlhari. Mi nga rihiseli swo biha hi leswo biha ni ka munhu ni un'we. Ringetani ku endla leswi vanhu hinkwavo va swi vonaka swi ri leswo saseka. Endlani hinkwaswo leswi mi swi kotaka hi tlhelo ra n'wina ku hanyisana ni vanhu hinkwavo hi ku rhula. Varhandziwa, mi nga tshuki mi tirihisela mi ri n'wina, kambe kendlukelani vukarhi bya Xikwembu. Hikuva ku tsariwile va ku, Ku rihisa i ka mina, hi mina loyi ndzi nga ta rihisela, ku vula hosi. Hikokwalaho, loko nala wa wena a ri ni ndlala, n'wi phamele, loko a ri ni torha, n'wi siyele a nwa, hikuva loko u endlisa sweswo, u ta n'wi khomisa tingana letikulu. U nga tshuki u hluriwa hi leswo biha, kambe hlula leswo biha hi leswinene.